Cucaah cun ralchiatnak le hmunbutnak lawng tein kan khat. Cucaah cun biaknak lei zumhnak lei zongah kan umnak kaa cio Khrihfabu ah zumhawktlak ciopi kan dir khawh nakhnga ding caah thlarau lei zumhnak biaknak lei ca zong hi rak kan cam cem law timi kha ka van chap dingmi si. Cucun tujing caan ah kan dawm i hawikom dawtmi ulenau vialte hna i kan program a dih pin lei ah hohmanh lawi lo tein ti le rawl tlawmcinak kan nei hna lai le tlamtling tein kan telpi u hohmanh kan lawi ta ruam lai u cih ti kha kan chim duh ve mi si ai lawm.
Cu si le tunai ah Thlacam in a halmi, sihnu lei a ummi fale ca, khampat lei a ummi hna, male lei a ummi hna, an fapa, an fapa Mirang ram um timi kha Denmark i ummi an dihlak ah fanu panga fapa pali an dihlak cahin an chim bantukin taksa lei ngan an dam i Pathian lei ah ai pumpemi an si i vawlei thluachuah, van thluachuah a cawmi fanu fapa an sinak ding caah innchungkhar khar thlacam an kan sawmmi cu kan dihlak in thlacamnak kan nei lai i cu kan thlacamnak cu a donghnak ah Reverend Cunghup nih an kan tuahpiak te lai kan dihlak in thla cam hna sih

luat awkah thil a si lo. Oh, na chan wa tu tu. Cucacun Bawipa kan Pa kan Pathian, tuchin caan ah kan thlacamnak aw zong hi nangmah duh bantukin thluachuahnak pe hna law nangmah duh bantukin thluachuahnak ah let ko hna tiah na sinah thla kan cam. Tuzing i kan thlacamnak aw a kan ngaihpiak, a kan theihpiak i kan duhmi nakin kan caah ṭha in Thluachuahnak a kan petu kan Bawipa kan Pathian na si caan na min thiang thangṭhat buin Khamhtu Bawipa Jesuh minin thla kan cam kan Pa kan Pathian. Amen. Ka rel lai i ka Baibal ca relmi hi aa ṭha tein rak ka ngaih piak hram u tiah kan nawl hmasat hna. Le ka Baibal carel duhmi cu Genesis angan sawmthum le pahnih Genesis a ngan sawmthum le pahnih a hme kul le hnihnak in ka rel lai i a sau ngaingai lai. A hme kul le hnihnak in kul le kuanak tiang pakhatnak ah ka rel lai i a sau ngaingai lai. A cungtlangpi ah Daniel ah Jakob le vancungmi an i pai. Daniel ah Jakob le vancungmi an i pai. Cun zan ah cun Jakob cu a tho i a chuahter dih hna hnuah a ngeihmi thil vialte zong kha a ral ah cun a kalter hna. Amah lawng hnuah a tang. Cun mipa pakhat nih khuadei tiang a hung paih. Mipa nih cun, “Ka tei kho lo,” ti kha a hmuh tikah Jakob cu a khel ah a thong i an i paih lioah cun Jakob cu a khelruh a pelh. Mipa nih cun, Ka thlah, khua a dei deng cang, a ti. Sihmanhsehlaw Jakob nih cun, Thluachuahnak na ka pek lo ahcun kan thlah bal lai lo, tiah a leh. Mipa nih cun, Na min ahodah a si? tiah a hal i Jakob cu, Pathian, Pathian zong na paih, Minung zong na paih hna i na tei hna. Cucaah na min cu Israel a si cang lai, a ti. Jakob nih, Na inn na min ka chim, tiah a ti i asinain anih nih, Zeicahdah ka min cu na ka hal? a ti. Cun Jakob cu thluachuah a pek. Hika zawnte ah hin rel ka duhmi cu mipa nih cun ka thlah, khua a dei deng cang a ti. Sihmanhsehlaw Jakob nih cun thluachuah na ka pek lo ahcun kan thlah bal lai lo tiah a leh. Thluachuah na ka pek lo ahcun kan thlah bal lai lo tiah a leh. Sawmthum le panga Genesis sawmthum le panga a hme pakuanak le pahranak Jakob cu Mesopotamia ram i a hung kir ṭhan tikah khan Pathian cu a sinah a lang ṭhan i thluachuah a pek. Pathian nih cun a thawh i, Na min cu Jakob a si, sihmanhsehlaw atu rihin cun na min cu Israel a si cang lai, a ti. Rawknak, Pathian duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i a chiami cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih nan duhnak cu a tlinter lai. Pathian duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i a chiami cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih nan duhnak a tlinter lai. Cathiang kan relmi Bawipa nih kan dihlak hrangah thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Thlak van cang ta lai. Bawipa kan Pathian, nangmah an zumtu hna kan caah hin Na bia hi Bawipa kan thazaang a si i kan in zumhnak ah lawmhnak a cantertu le kan in zumh kan in biaknak ah ṭhawnnak a kan petu an si zungzal. Tuzing ah kei na fapa nih cu na bia cu hika a rami hna kannih dihlak caah phuan kai timh tikah keimah phuanmi ah si loin Bawipa, nangmah na phuanmi a si i Bawipa kan dihlak caah kan in zumh, kan in biaknak, na rian thiang kan ṭuannak, kan in thangṭhatnak ca'h thlarau thazaang thar kan hmuhnak ah can khawh nakhnga nangmah nih nihin a thawngṭha bia hi Phuang hram ko tiin Khamhtu Bawipa Jesuh min in thla kan cam kan Pa kan Pathian. Amen. He van i put le cuti bantukin Pathian thangṭhat kan i tim le sawmnak caṭial kan fial a ti le a ca te cu a van ka pek le a ca ṭialmi te cu ka rel. Le kaimanh lo lio ngai khi si le a konglam hal awk zong khi Ka ti manh lo le an ṭial ning te cun ka ṭial le an ṭial ning te ka ṭial caah an ṭialmi te cu an in sawmnak hna ca ka si ko. Ran kan sawmnak caah khan fanu fapa caah thluachuah halpiaknak thlacamnak an ti le tuzing hi tarnu tarpa hna nih An fanu an fapa hna le an tu an fa hna caah thluachuah halpiak zing a si tiin ka ruah. Ka kai palh sual hnga maw ka ti le ka hung luh ka tiah khan ka hal ṭhan hna. Tuzing nain ka fonh piak hna le keimah nih a donghnak i a phi ka chuahmi cu